kafu ne Mawu. Togo dukɔa katã me be kafukafu ne Mawu. Fiasi ya, Mawu ƒe ŋusẽ yi ke medoa kpo naneke o la ele mia gbɔ vam. Mia dometɔ ɖe sia ɖe Le afii ke miele sẽm kɔ nye le, nye ame yiwo katã le sẽm kple radiyowo dzi. Leke kee nye miaƒe xaxawo? Nu ka kee nye miaƒe aɖikawo? Nu ka ke bia miele Mawu? Nu ka ke nye nukunu dzie miele be yewoaxɔ fiẽ sia? Wò ame ma, afi ka nèle? ŋusẽ si ke medoa kpo nu gbeɖe o la, ele mɔ dzi ado go kpakple wò le fiẽ sia. Fofo, le Yesu ƒe ŋkɔ sesẽ ma me, meda akpe na wo, elabena Kristo, eŋui wokɔ ɖe anyi vɔsae wɔ ɖe mía ta le Kalvari atitsoga ŋuti la, Aƒetɔ, eya he ŋusẽ si ke ɖena gamewo vana. Fiẽ si ya Mawu medo gbe ɖa, ʋu dziƒo nu ɖe viwòwo dzi. Kristo ƒe ŋusẽ ya, yeƒe Eku kple ŋusẽ yi ke dogo tso me, yebe ɖiɖi kple ɖetiti be ŋusẽ ke dogo tso me la nedo go kpakple mí tsɛ sia. Ɖe luʋɔwo zɔa yame. Ame yiwo le te ɖe anyia xɔna wo, dɔnɔwo nehaya, nukunu kple dzesiwo neva me. Aƒetɔ meda akpe na wò be nètɔ nam. le Yesu ƒe ŋkɔa dzi medo gbe ɖa le. Mawu yra mi, Mawu yra mi. Fiesi ya eyi ke míegale gɔme dzem, míegadze JCK na dzinu eh, awi ɖekelia ya eye miele mía ŋkɔ sem le xexea ƒe kɔe kɔna vovovowo dzia, Nye ame yiwo katã le to dzi ama ne mianya be Mawu ya wɔ nukunu le nye ƒe agbe me. Nukunu la ge ɖe nye be ƒome me. Nukunu age ɖe miaƒe ametsi bliboa katã me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Míadze egɔme ƒe sia eye maƒo nu na mi tsɔ ku ɖe nukunu ŋusẽ yi ke tso Mawu yi medoa kpo nua gbɔ. Mawu ya Naneke mesesẽnɛ o. Ŋusẽ le esi. Nugbedodowo le esi. Mawu wɔna dɔ eye medoa kpo naneke o. Fiẽ sia ewɔ yi ke le ɖo tom la, Mawu ma, ele gogo le zã ya me. Ŋusẽ yi ke le esi wòtsɔ wɔ xexea katã Ŋusẽ ma yi ke wòtsɔ ɖo ɖa be yeaxɔ na mía, egale mia gbɔ le aƒe me ɖaa, eye afi ɖe kpekpe yi ke miele se ŋkɔnye le, le radio Ʒiveya dzia, nukunuwo neva eme le nye ƒe agbe me. Mebe nukunuwo nedzɔ le nye ƒe agbe me. Nukunu ŋusẽ yi ke. tso na Mawu yi ke medoa kpo nu gbɔ o. Nuametɔ̃ ye miakpɔ le wotrɔa ƒe mawunya me. Nugbãtɔ, míaƒe Mawu ƒe ŋusẽ si ke meɖo seɖoƒe o. Míaƒe Mawua ye ƒe ŋusẽ la meɖo seɖoƒe o. Nu velia, amenuveve ƒe Mawu ya ƒe nugbedodo yiwo li na mí. yi womeʋãna o, nu sia ɖeke mate ŋu atrɔe o la ta. Nu velia, Mawu ƒe ŋugbedodo yi womeʋãna o, ye akpa etɔ̃lia, Mawu ƒe dɔwɔnawo awɔ dɔ ɖe le agbo me le fiasia. Haleluya! Fike ke nèle wema la le se ŋkɔ nye fiasia, mebe Mawu ƒe ŋugbedodo age ɖe wò agbe me. Nu ka ke ƒe ŋugbe Mawu do la? Yeƒe ŋugbedodo la eka wò agbea ƒe ɖoƒewo katã. Míaƒe ŋutikɔkɔe Mawu la ƒe ŋugbedodo yewo medoa kpo nu o. Nu gbãtɔ, nu gbãtɔ míaƒo na mi tsɔ ku ɖe Mawu gã ya ƒe ŋusẽ yi ke meɖo seɖoƒe o. Yeremya ƒe agbalẽ, Yeremya.

Be ne ƒo nu na dukɔa, ne ƒo nu na nye kpakple wò le fiẽ si ya, ebe Mawu ya, yi ke subɔm míele, Mawu ya, yi ke metrɔna o, eli nenema tsɔ egbe tsɔ ɖe mavɔmavɔ, ebe yenye Yehowa, yi metrɔna o, Mawu ya, ye wɔ dziƒo. Yewɔ ɣletriviwo, yewɔ nu yiwo katã le dzinuwo me. Eye Mawu ya ebe nu sia le si, nu sia le si, nu sia le si ale gbegbe be wòate ŋu awɔ nu sia nu, nu sia nu yi ke wokpɔna kpakple womekpɔna o. Mawu ya yebe nu sẽ ye wɔ nuwo katã. Eye atsiaƒuwo kpakple etɔsisiwo, anyigba kple emenuwo katã ebena. naneke mekpe na wò akpa o. Haleluya! Maɖe gbeƒã na wò fiẽsie ya be, xaxa ɖe sia ɖe ne tsɔe va na Mawu zã ya mea, oo, eya ewɔwɔa, ele bɔbɔe ɖe nɛ, elabena naneke mekpee ne Mawu ya akpa o. Luʋɔwo me yoo, gbɔgbɔwo me yoo, lãwo me ye o, fi sia fi le wò ame ametsia katã ŋutia, naneke mesesẽnɛ akpa o. Medi be nàtsɔ ŋkua da ɖe xaxa yi ke dzi me nèle fifia, xaxa yiwo katã me tom nèle, fɔbubuwo yiwo katã le dziwò, eye kpakple ɖeɖekpɔkpɔ yi ke dim nèle. Mato na wò be fiẽ sia Mawu la wɔe na wò, elabena. Naneke, naneke ŋutɔ mekpe ne Mawu ya kpa o. Kpekpe blavevɔ andre li ya. Ebe, Kpɔ ɖa, nyee nye Yehowa. Ebe, Yeremia, eƒo nu. Mawu ye ŋutɔ le nuƒo ƒo ge. Ye ŋutɔ agaƒo nu. Eye ebena, Yee nye Yehowa, ŋutilɔwo katã ƒe Mawu. Ebe, ye yenɔ anyi la, yekpɔtɔ li, yagakpɔtɔ nye nenema ke. Ale yenɔ tsã va yi la, nenema ke gale gbe. Nu yiwo yewɔ va yi tsã, ɖase yiwo katã woɖi na mi va yi tsã be Mawue wɔ eya, Mawue wɔ ekemɛ, Mawu wɔ ɖeke, magblɔ na wò be Mawu be ɖee, ebe yee nye. Yee nye Mawu ma yi ke wòe matsɔ yi ke va yi, eye anu yi ke ye wòtsɔ va yi la, yeagakpɔtɔ wɔ egbɛ. Ne be yenye Mawu, ŋutilãwo katã ƒe Mawu, ɖee mado kpo nanea? Haleluya! Ɖoŋtsia nye ka hã? Ao! nu sia nu le agbewo me ɖe, ɖe Mawu la do kpoe hã na ɖeɖekpɔkpɔ wa? Ɖe wòado kpoea? Na wò lãmesẽkpɔkpɔ ɖe, ɖe Mawu la do kpoea? Nu sia nu yiwo nye nukunu gãgãwo ɖe, ɖe Mawu la do kpoea? Ao la, ebe ɖe nane, nane wɔwɔ ɖe mado kpo nane hã. Yehowa awɔ nukunu ma le agbewo me zã yamee. Nu gbãtɔ, aɖe o, atsɔ nu vɔ̃wò katã la ke o, nye nenema, eye etrɔ na me ƒe agbe, ede baɖabaɖa yiwo katã le le me le mewòa, aɖe dzo le mewò, nu yiwo katã nye agbe nènɔna le be nyemenya aleke mawɔ aʋu o, zã ya Mawu ana aʋu o, elabena Naneke, naneke, naneke mekpenɛ akpa o kpekpe. Blatɔ vɔ enyilia, egblɔ bena woanye dukɔ nam eye manye Mawu na wo. Kpɔ mɔ be ŋugbedodo na wò fiasia ɖa. Ebe meka, meka me nènye o lo. Ebe ne, me, ne ele gblɔ be nye nu vɔ̃ la, enyo. Ẽ, menye nu vɔ̃la nyanyratɔ kekeake, gake ebe, ebe ɖe nyee nye manye Mawu na wo nu vɔ̃la nènyea? Eya le kɔkɔe ɖe? Ŋm. Vɔ hafie na, wòatrɔ zu Mawu na wò la, atsɔ nu vɔ̃wo ke wò, eye aso nu vɔ̃ be kawo katã le ŋutiwò, eye nàtrɔ zu etɔ gbã. ye yae wɔ wò, elabena eyae wɔ ta enye Mawu na wò ɖo, ebe manye Mawu na velia nye be to ɖeɖekpɔkpɔ me gbã eyae wɔ wò. Se gɔme velia, eya ke ganye xɔnametɔ o, eyae be yeaɖe wò, ebe yeamenye Mawu na wo. woanye dukɔ nam. Ne ame aɖe be yeanye Mawu tɔ tse si ya, e, e, e, e, ewɔ wò, egaɖe wò hã le yeƒe ŋkɔ zã ya mea, atsɔ nu vɔ̃wo katã la ke wò. Haleluya! Eye atrɔ agbenɔnɔwò. Nukunu gãgãwo yiwo mebu kpɔ oa, awɔe le wò agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye Togo dukɔa ɖe gblɔ nam be, Amen. Yob ƒe agbalẽ ta sieke kpekpe Yob ƒe agbalẽ ta sieke kpokpui ewo ele ƒoƒo na mi tsɔ ku ɖe Mawu ƒe nukunu ŋusẽ ma be dɔwɔnawo ŋuti, yeƒe nukunu ŋusẽ ma yi ke wɔna nu gãgãgãgãwo ele wɔ ge awɔe la me ma, awɔe na ame kemɛ, awɔe ne mía dometɔ ɖe sia ɖe míaxlẽ ɖeka eve, eye mate ŋu axlẽ vɔ o. Haleluya! Elabe Mawu ya yi ke ŋuti mele ɖe gbeƒã tso nɔ zã ya enye nukunuwɔla, enye nukunuwo, nukunu geɖewo wɔla, eye awɔe mate ŋu axlẽe o. Yob. asieke kpekpee woli ya. Ebe ewɔ nu gã si me dzodzro mele o kple nukunu siwo mele xexlẽme o, nukunu siwo mele xexlẽme o. Nɔvi, kpɔ ɖe nu nenye be Míakpɔe be ame akpe alɔfa ɖeka li. Mawu ƒe nukunuwoa, ela wua ame xexlẽmawo. Eganye ame akpe akpewo ɖe. Mawu ƒe nukunuwoa, ela esɔ gbɔ wu akpe akpe mawo. Magblɔ na mi be amegbetɔ yiwo katã le anyigba dzia, woxlẽ mí eye wonya xexlẽme na mí be mínye miliɔn atɔ̃, ade, anyi, enyi azɔ. Eye. Mawu ƒe nukunu kple yeƒe nu gã wɔwɔwo la, esɔ gbɔ wu amegbetɔ be xexlẽme ke le anyigba dzi ye ame sia ame ate ŋu axɔ etɔ. Wò hã nàxɔ tɔwò le fiẽ sia. Haleluya! Mawu ƒe ŋusẽ le dɔ wɔ ge le agbewo me eye ŋusẽ yi ke medoa kpo o naneke wɔwɔ la ana nàvo eye nàxɔ nukunu ɖe tso Mawu si. Wò ame ma yi ke ƒe nyagblɔmee ɖe nukunu la Nukun le mɔ dzi gbana elabena ewɔa nukunu siwo mele dzodzro me o kpekpewui ɖekɛ. Ebe, Kpɔ ɖa, eto nunye yi, eye nyemekpɔe o, màkpɔe o loo, kpakple ŋkuwòwo, dzɔdzɔmeŋkuwo. Vɔ. ele nuwò toge la va yi, eye ayi mía dometɔ ɖe sia ɖe gbɔ nɛ be abia wò be, Nuka dim nèle? Abe wò Mawu mavo tso nuvɔ̃ si me la, ela, ela ɖe wò le eme. Ne èle dzi ka tutu, ela tu ka wò. Ne èle di be ɖeka wɔwɔ nenɔ mi kpakple Mawua dome, Mawu la be yesɔgbe, eye Eya awɔ ɖe sia ɖe yike dim nèle, ebena Eya eto nunye be nyemekpɔe o, esa gbaa va yi, nyemedze sii Nenye bena mele se naneke le lãme o, nenye be mele kpɔ naneke hã o la, miaƒe Mawu ya, ele afi sia afi. Nu siwo katã le esi, ele afi sia afi. Wònya nuwo katã ku ɖe ŋutiwò. Eye Mawu ya ana ɖo ŋuti wò xaxa. Xa, megagblɔ meseseɖelãme ƒe nya ye o. Ebena ɖe eto nunye la, kpɔ ɖa, e, ehoa nu. Etie be etie be yebe gbe ɖina tso dziƒo, eye ɖoyi makpɔe vɔa yebe gbea le ɖiɖim. Kpekpe wuievelia, ebe kpɔ ɖa, ehoa nu kple ke. Ameka axe mɔ nɛ ava gbɔwò, eye dɔlélia la hoe dzo? Nu yiwo gbɔgbɔ vɔ̃wo, nu yiwo katã futɔwo ƒã ɖe agbo me la, ela ho wo katã kpakple ke. aŋe kɔkuti ɖa le kɔ na wò, eye neva ɖe aɖe gbɔdzɔgbɔdzɔ wò dzo, aɖe mateŋui wò katã dzo, eye naneke ŋutɔ maxe mɔ nɛ o. Ame ka gblɔ nɛ bena, Nu ka wɔm nèle? Mawu ɖee. Nu eɖena nu vɔ̃ wɔla. Ame ma yi ke gblɔ be o be yemate kpɔ ɖeɖe oa, o, gbeyɔe be ŋkɔ ko. Zã ya me la, Aƒetɔa aɖe wò le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eya ta ebena enu yi ke wòɖoa ewɔnɛ, nu yi ke wòɖoa enana wòvana me. Ebe ame aɖeke o, ŋusẽ ɖeke o, tso afi aɖeke ŋutɔ mate ŋu axe mɔ nɛ o. Zã ya tɔwoe loo. Mebe zãwò me ya, zã ya Mawu la ɖe wò tso nu vɔ̃wo me gblɔna be, Amen. Ezaya ma Mawu la yɔ dɔ o gblɔna be ame. Ezaya mea atsɔ nukunuwo de agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ etawolia kpokpui blatɔ̃ vɔ nyi dɔwɔwɔwo ƒe agbalẽ tawo kpokpui blatɔ̃ vɔ nyilia ale si Mawu tsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe la kple ŋusẽ kple ŋusẽ lo ke si nɛ. Etsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe ŋusẽ si nɛ fo Mawu Fofo la, Mawu Tɔ la, Mawu Vi la yi nye Yesu Kristo eye gbɔgbɔ kɔkɔe yi wo katã wɔa dɔ ɖe dzu kple ŋusẽ. Haleluya! Ŋusẽ yi ke seɖoƒe meli na o. Ŋusẽ gã aɖe yi ke xɔname. Ŋusẽ yi ke yɔa dɔ. Ŋusẽ ke tuna ka. Eye ale si ke Mawu tsɔ ŋusẽ kple gbɔgbɔ kɔkɔe tsɔ si ami na Yesu Kristo Nazarɛtɔ la, ebe ame si. Nu ka ta wosi ami nɛ ɖo? Ele tsatsam. Ke le nyui wɔm, ava wɔ nyui na wò le zãya me. Mele be nètsɔ agbe wò nɛ zãya me ɖe. Ava Aƒetɔ me va, mexɔ dziwò se. Menye be nèku ɖe tanye menye be èku ɖe tanye be yeana mavo kpɔ Mawu ƒe alẽvi la ɖa, eye le kekea me be nu vɔ̃ tsɔm le yiyimee. Aƒetɔ, mexɔ dziwò se. Zã ya, Aƒetɔ, mayɔ ŋkɔwò la, ebe ɖe amesiame ka yɔ yeƒe ŋkɔ la, be Aƒetɔ be yeaɖee. Xɔe dzi se, awɔ nu nyui aɖe na wò zã ya me. Mebe awɔ nyui nam le zã ya me. Gblɔe be ɖe Mawu la awɔ nyui nam. Meka ke nènye le ɖo ŋto, nyɔnu, ŋutsu, ɖekadze, tugbedze, amegãɖeɖi, nyagãɖeɖi, meka ke nènye o, amegãwo, ame tsɛwo, ebe ɖe Yehowa ŋusẽ le si. Biblia bena ele Yesu de tsatsam ke le gbe dam le amewo katã nu ada gbe le nua. Egɔme ɖe, ŋkunɔwo etokuwo, aɖetututɔwo, gbafawo, xɔndrɔwo, ame yiwo mele nu kpɔm nyuie o, ame yiwo akpa ɖeka kplibɔ, ame yiwo ye wobe ŋutinuwo mesɔ hã o la, kple ame yiwo dzi gbɔgbɔ vɔ̃ ɖu la, Yesu da gbe le nuwo nu elabena Mawu li kplii. Mawu Fofo la, dziƒowo kple anyigba katã be Wɔla li kpakplii eye egakpɔtɔ ganyi Mawu ma ke egbegbe metrɔna o. Haleloya! Ebe ɖe nane li zã ya yi mate mawɔe oa, wòɖeka kpakplii to Yesu Kristo dzi. eya ma a na na fo ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ɖe ekpɔ nya tsi ma yi ke me zã na mia? Ne mi wɔ ɖeka kpakpli, ne ke mi wɔ ɖeka kpakpli ɖo, kpɔ ɖe nu, kpɔ ɖe nu lo. Edu aɖe le teƒe ya ye du ma nu sia nu yi ke ne dzi ame amewo dzidzim la ele dua me. Nu sia nu yi ke be yeaƒlea le dua me vɔ. Enya ɖeka yi ke le ŋuti koe nye be ele du bubu me le kɔƒe bubu me eye etɔ aɖe ema fi nèlea kpakple du nyui ma yi ke me be yeayi ado me. Eye nègblɔ be, O, ele dzrom ŋutɔ la, leke mawɔ la yi du ma me o? Ele gbe, ele do gbe ɖa be, E, ele dzro nyem veviɖe la, medi be mayi du kemɛ me vɔ. Xaxa ɖeka yi ke le nua ŋuti koe nye be, etɔ gã aɖe ma afi melea kpakple teƒe nyui ma yi ke mebe mayia me. Eye etɔa ɖo keke. Etɔa do goglo, eye mɔ aɖeke meli ke nàto ma to ayi edzi ayi hã o. Eye azɔ wova ta alo do ana wodo mɔ do pɔ ɛ tsɔ to etɔa dzi ale bena eŋu ɖe kpekpe, afɔ, afɔzɔlawo ɖe kpekpe, ame sia ame ate ŋu ato afii ke wolea. ayi ɖe du nyuia me, eye ne etso du nyuia me hã agate ŋu agbɔ va afi ke nèlea, Mawu ɖee. Nu sia nu ele Mawu si. Nu yiwo nèhiã le anyigba ya dzi, nu yiwo nèhiã nɛ be nava yi dziƒo le go kemɛ hã dzi gake kpɔ. Eɖi ʋe gã aɖe le Mawu kɔkɔe ma kpakple nu vɔ̃ wɔla dome. Eye aleke wòawɔ kaka la yi Mawu nyui ma gbɔ? Mawu ya le go kemɛ dzi. Nuwo katã le esi. Eye ele lɔlɔ̃m be yeatsɔ nuwo ana mí vɔ. Leke nu vɔ̃ wɔla la wɔ kakakakaka la a, a, a, ato ʋe gã ma dzi o, afiae ɖe Mawu nyui ma gbɔ? Mate ŋui o. Mate ŋui o. Eya ta Yesu Kristo. Kɔkɔetɔ la, Mawu Vi la, elabe Mawu ye hã nye, eye elé Mawu ƒe asi, eye wòtrɔ zu Mawu Vi, eye wòva be yeava ɖe míaƒe nu vɔ̃ katã dzo. Elé wò hã wò alɔ, eye azɔ Yesu va trɔ zu ekpɔ, alo ana le wò kpakple Mawua dome. Yesu ma ɖee, yenye mɔkpalẽvi ke ɖe kekea me ƒe nu vɔ̃wo dzo. ne nèxɔ Yesu dzi sea? Eya ana be ɖekawɔwɔ lage ɖe nye kpakple Mawu dome, ale si ke Mawu tsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe kple ŋusẽ sia mi na Yesu Kristo. Mesia mi ne kpɔ abe amegbetɔ aɖeke o. Yesu ya ɖeka ye ko tsɔ gbɔgbɔ kɔkɔe kple ŋusẽ sia mi na. Ame ganya me wu aɖeke le anyigba dzi o loo, elabe eya ɖeka ye ɖeka koe nye ana, ana akogo ma, ana ɖeka pɛ ma, yi ke nye amegbetɔ la to ayi Mawu gbɔ, elabena ele tsatsam eye hele nunyuinyuinyui wɔm, eye woda gbe le ame siwo katã dze Bosam ɖo la nu, elabe Mawu li kpakplii, eye enye Mawu be ŋusẽ gã ma, ya kasi wò le zã ya me. awɔ dɔ le agbenye me eye nu yi ke nègblɔa, awɔ dɔ eye la va me na gblɔ be awɔ dɔ le agbenye me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nu velia le teƒe ya ye nye Mawu ƒe ŋugbedodo yewo medana o. Mawu míaƒe amenuvela Mawu alo amenuvela Mawu ƒe ŋugbedodo yewo medana o. Nu sia nu yi ke Mawu gblɔ na mí abe ŋugbedodo la, medaa alakpa o. Ne gblɔe la, nenema pɛpɛpɛpɛ wòwɔna. Ebe ɖee, Va, yɔm. Ɖe asi le nu vɔ̃wòwo ŋuti ko. Trɔ ɖe ŋutinye, ebe mi anyigba dzi nɔlawo katã, eye maɖe mi. Ne ètrɔ ɖe ŋutia, mia dometɔ ɖe sia ɖe yi ke atrɔ ɖe Mawu ŋuti la, aɖee. Edi be Yeanyae be ɖe Mawu ya mekana aʋatso oa? Me, meda alakpa oa? Nedo nugbe, nugbe sia nugbe yi wòdo na mí le Yesu me la, ele wɔ ge godogodo. Hebritɔwo ƒe agbalẽ, eta ade kpekpee ame wuiadre li ya. Ebena, Míaƒe Mawu ya, Hebritɔwo ƒe agbalẽ, eta ade kpekpee ame wuiadre li ya. Ebena, elabena.
Kpikpi wuienyia, kpikpi wuienyia gblɔ na mí bena, ebena, bena míato nu eve siwo meɖɔ li na wo o, esiwo me Mawu mate ŋu aka aʋatso le o la. akpɔ dzideƒo sesĩe ebe ma Mawu ɖee mate ŋu aka aʋatso o. Ke mía be kuxia koe nye be mí me do go kpakple ame aɖe yi ke me ka aʋatso zi ɖeka kpɔ o. Eye ne mí va Mawu gbɔa, ame geɖewoa no kpɔ Mawua. Woxɔna se be Mawu le kɔ abe amegbetɔwo ke ene, yewoble mí kpɔ, yewoflu mí kpɔ, eye woɖe adze na mí kpɔ, ka aʋatso na mí kpɔ. Amegbetɔe ma able nɔvia, aka aʋatso na nɔvia ta ne míeva Mawu gbɔ ɖee. Ne enu ma ye wowɔe kaka be mímegate ŋu dona dzi ɖe Mawu nu o. vɔ. Mawu ɖe enea nye ame akpe akpewo hã me le aʋa tso ka ge na wo. Biblia bena, Elabena ebe to nu ve me la, Mawu mate ŋu ake aʋa tso o bena míakpɔ dzideƒo sesẽ. Eya ta míedoa dzi ɖe Mawu nu, míekana ɖe Mawu dzi. Elabena edo ŋugbe be yeatsɔ keoa, atsɔ ke wò zã yame. Ne edo nugbe be yeana navoa, ana navo vavã. Eye mele nɔtekpa ame aɖe be negbɔ na be, Amen. Ne edo nugbe be yeayra woa, yeayɔ dɔa, zã ya awɔe na wò. le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ebena míekpɔ mɔkpɔkpɔ si ke wotsɔ ɖo mía ŋkume la ɖe asi sesĩe. Nɔviwo, míasi dzo va Mawu gbɔ. Míatsɔ nya va gbe ne Mawu be nexɔ mí tso. Ne ètsɔ ɖokuiwò va na Yesu ɖee, nɔvinye, enumake am axɔ na wò la, abe ebe nègblɔ be, Yesu, meva zɔ, medzo le viviti me nuwɔnawo gbɔ, medzo le tsã va agbe pitipiti nɔnɔwo gbɔ, eye meva yi wò Yesu gbɔa? Eye ne èva egbɔa, ame si ke, ebe ame sia ame si ke ayɔ, ayɔ Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la, woaɖee. Akpe ɖe Mawu. be le zã ya Aƒetɔ la ɖe o. Be be zã ya Aƒetɔ Yesu la ɖe o. Zã ya la, Aƒetɔ Yesu awɔ nukunu le woagbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tito, Tito ƒe agbalẽ, tagbãtɔ, kpekpe evelia, Tito ƒe agbalẽ, tagbãtɔ, kpekpe evelia. Egblɔ bena, Ɖe agbe mavɔ ƒe mɔkpɔkpɔ nu, ɖe agbe mavɔ ƒe mɔkpɔkpɔ nu, si Mawu ame si meka aʋatso o la te fi ɖe nyati ma gɔme, meka aʋatso o la do nugbe hafi ɣeyiɣi mavɔwo dze gɔme la, Mawu me. Kaa aʋa tso wo. Edo nu gbe be yeana mí agbe mavɔ. Ŋkee agbe mavɔ o. Mavɔ, agbe yi mevɔna o. Agbe yi ke mevɔna o. Agbe mavɔ nye nu ka? Agbe mavɔ ɖee ye nye Mawu ŋutɔ ƒe agbe. Nɔviwo, yi wodzi woa, ne etɔwo kple nɔwo wodzi wò la, wò ƒe agbee le mewò. Ah, sukuviwo yiwo srɔ̃ nu le suku ɖe, wonya be ne ŋutsu kple nyɔnu wonɔ anyi eye evi do go tso woƒe anyinɔnɔa me la, dzilawo ƒe agbe alo kple dẽ ye nɔna ɖeviawo me. Vɔ ne yi ŋkɔ ne gave srɔ̃ nu ku ɖe eŋutia, Ɖɔkitɔa naa nya be nenye be vitɔa alo vinɔa dɔléle tɔxɛ ɖe le wo nua, leke ƒe dɔlélea ƒe aʋalã kuia alo ƒe lɛnvia, lɛnvia, ɖewohĩ ne ɖeka le alo le vitɔa me loo alo vinɔa me la, ate ŋu axɔe tso Fofoa gbɔ. Mawu ɖee, agbe mavɔ, ele esi, agbe ŋutifafa ƒe agbe, dzidzɔkpɔkpɔ ƒe agbe, aseyetsotso ƒe agbe, agbe yi ke me mɔxenu aɖeke kple kaka aɖeke meli o la, ele Mawu si. Ebe ɖe, azɔ ɖe, medi be matrɔ gbɔgbɔ adziwò. Etɔ kple nɔwo ɖe woɖo xɔ wo dziwo vɔ, vɔ mazɔ me me kaƒoe ke ne xɔ wo lo, ƒe bla sieke wo, ƒe alɔfa ɖeka yo, etɔ kple nɔwo wo dziwo vɔ, eye woaƒe amegbetɔ etɔ alo nɔwo ƒe dee ge ɖe mewò, eme ya mi kpɔe, agbe ma enu la va tso gbe ɖeka, agbe ma enu la va tɔ te gbe ɖeka vɔ. Mawu ŋusẽkatãtɔ be, Va, va ne mana wò agbe nye, agbe yi ke le menyea matsɔ ɖe de mewò. He, enu yi ke nàwɔ koe nye be, ɖo to Mawu ya, tsɔ wò dzi nɛ, tsɔ agbe wò nɛ, ale bena agbe mavɔ ƒe mɔkpɔkpɔ ya nasu asiwò. Ebe ŋugbe siwo ke wòdo na mí hafi kekea nava dze gɔme Mawu do agbe mavɔ ƒe ŋugbe ya, egbea magblɔ na wò be agbe mavɔ ƒe ŋugbedodo ya ava me na wò loo. Ame aɖe le ɖo tom fia sia le hadzoea dzi hã be Mawu ƒe agbe, agbe yi ke mee nuxaxa aɖeke mele o. Agbe yi ke me fukpekpe ɖeke mele o. Agbe yi ke me ayaɖuɖu ɖeke mele o. Agbe yi ke nu metso nakpɔ gbeɖe o. Ne etɔwòe agatso le afia hã, agbe mae la kpɔtɔ anɔ anɔ kplɔ tsɔ yi ɖaa. Agbe ma ƒe ŋugbe wòdo na wò la, nyea maxɔ tɔnyea? Mebe nyea mele tɔnyea xɔ ge axɔ tɔwòa. Le Yesu ƒe ŋkɔ me. Leke míawɔ la xɔ agbe ya ɖo? Ɖeka agbe ya suna ame si o. Esaya ƒe agbalẽ ta blatɔ̃ vɔ atɔ̃. Esaya ta blatɔ̃ vɔ atɔ̃lia ebe, Midi Yehowa zi ale si ke wogale gaglãgbe. Aleke o? Ame aɖe va du gã me eye wòva eva yi ɖe du gã ƒe gbadza dzi eye wògblɔ be, Azɔ. ɖeka kpuiwo katã le du ya mea, medi be mana mi agbalẽ miayi suku free. Fi ka ke midi be miayi ayi suku ade suku la, enye ya meva be mana mi. Nyemele dua me kpakple mi o loo, be fi ya mele o, gake meva. Meva du ya me. le do du gbadzaa eh, alo le gbadza dzi alo le dua ƒe ablɔ me ne mama ɖeke ƒe sukudede ƒe agbalẽ na ame sia ame ye ame nya kaka le afi sia afi ame ɖe ala be o oh, be mayi ame ame hã ma yi gake ɖe ame aɖe agblɔ be wokpɔ nye ama mla anyi keŋ gbɔ gabu me hã ma va yia kpɔ ɖa Nutsua mele dua me o la, me afi mae wòle o, eye va va le dua ƒe ablɔ me dzo nɔ te kpɔm mime va na va xɔena dzo nɔvi, nenye be ɖe ɖeɖi gate nu hã atsi kpo la be ava yi, eye nayi ɖe e, e, e, dutoƒoa alo ayi ɖe dua ƒe ablɔ me Ayɔla be tɔwɔe ya o hã xɔ tɔwa. Ame ya hã ne xɔ tɔwa ele mɛ. Ma ele mɛ nɔvinye Mawu va mía gbɔ le Togo le loa me gbe eye Mawu be ɖe gaƒoƒoea dzi tutututua ye va ye va ye va mía ƒe lome du ya ƒe e e e va blɔ gã me eye nu sia nu yike dzi mí lea ebe mía dzi ye la eye me nya nu yike la va dzɔ tsɔ o. gaƒoƒoea dzi tutututua, esi ke mɔnukpɔkpɔ galia, ebena ame sia ame neva, eye Mawu ƒe ame nu veve la gakpɔtɔ gale gbesɔsɔ. Ebe midzi Yehowa ŋkeke ale si wogale gaglãgbe, miyɔe esime ke wòtsɔ kpuie ƒe kpekpe amadreli ya. Ebe ame vɔ̃ɖi neɖe asi le eƒe mɔ nu. Èdi be yeava egbɔa? Yeava dziɖuɖukpɔkpɔ ƒe mɔ dzia? Ele mɔ dzi gbɔna na wò. Agbe yeye le egɔme dze ge na wò, Fia sia. Ebe ame vɔ̃ɖi ye ɖe asi le wò mɔ vɔ̃wo nu. Ame aɖewo le abe, Kpɔ, mawunyagblɔla, nye mele nya ya gɔme sem nyuie ɖe o ɖe, maɖe egɔme na wò. ega mele asiwò nàƒle nuɖuɖu nyuie o, eye èyi ɖe teƒe ɖe yi ke nu tianyiwo katã, nuɖuɖu tianyiwo lɔ kɔ ɖe, eye ega mele asiwò nàƒle nuɖuɖu ado dzi aɖo ta, eva yi afi ma eye eva le nu kuiwo tsam. Ye ame ɖe be, Yɔ, nɔvi, nu ma wɔm nèlea, èle dɔ legbe, ado dɔwòe. Ame la be, Ɖe asi Ẽ, nu ka egbe lɔ ƒe alo gbɔɖuɖɔ ma gbɔ yiyi? Ẽ, mègayi gbe lɔ nua gbɔ ke o. Tso le afi ma. Nenemae la, ebe ɖe nu vɔ̃ wɔla egbɔɖuɖɔ va dze afi ma gbɔ yi ke nèle le tsã nukuiwo le eme ɖe, ebe dzo la, Mawu be dzo, dzo, dzo le afi ma, dzo le afi ma, mana wò agbe ŋutɔtɔ na wò. Mana wò ɖeɖekpɔkpɔ. Ebe mana wò nu nyui nyuiwo. Ebe ɖe asi le nu xoxoa ŋuti. Elabe Nu yeye le ye si yeatsɔ ana o. Ɖasi le nu yewo la do dɔ o. Nu ƒoɖiƒoɖiwo yewo ana na aƒo ɖia tso le gbɔ. Ebe ame vɔ̃ɖi neɖe asi le eƒe e, mɔ vɔ̃wo nu. Nu vlo wɔla ɖe asi le wo susuwo vɔ̃wo nu. Trɔ ɖe Yehowa nu. Trɔ ɖe Yehowa nu egɔme ɖe, Miva tso, miva Mawu, mitso Mawu gbɔ loo, gake Mawue wɔ mí, ɛ̃, eye etɔ míenyi, gakea míte ɖa le Mawua gbɔ, míbu dzo le Mawua gbɔ, mítra mɔ dzo le Mawua gbɔ, Azɔ etɔ le mia yɔm be, Migbɔ va, trɔ gbɔ va gbɔnye, elabe edzo le gbɔnye, agbe megale eme o, agbemɔvɔ̃ megale eme o, dzidzɔ megale eme o. Trɔ va gbɔnye. Nenemae yɔyɔa ya. Ele mɔ kpɔm na wò be, Nu ka be aya ɖum nèle nenema? Nu ka ye nu vɔ̃ na nègɔ̃? eƒo ɖi da ɖi nenema o. Va la, mawɔ nyui na o. Zã ya, Mawu la wɔ nyui na o. Ezã ya mea, zã ya ye lo. Mawu la ɖe nu baɖabaɖawo dzɔ le agbewo me eye atrɔ nuwo wòazu nu yeye le Yesu ƒe ŋkɔ me be netrɔ, netrɔ, netrɔ, trɔ, trɔ, trɔ. Mègalala o, mègabe tsɔ mawɔea o, ebe nètrɔ ɖe mía Mawu la nu. Èkpɔea? Ema nye ame ŋutɔ ƒe nyametsotso, ame ŋutɔ ƒe tiatiawɔwɔ. Eye na be Mawu mese gbe o. Ɖewohĩ ame yi ke le axadame na wòa? Edo eɖokui toku. Ele sem gake edo tokui la. Ele kpɔm gake ewɔ abe mele kpɔ kpɔm o. Vɔ wò ya, wò ya nèse gɔme. Èse gɔme be ɖe Mawu le yɔye. Ele yɔye be yeana wò dzidzɔkpɔkpɔ ƒe agbe. Yeana wò ŋutifafa ƒe agbe. Ele yɔwò be yeana wò agbe nyui, yayra ƒe agbe. Ebe trɔ, trɔ, trɔ. Ame sia ame ŋutɔ newɔ tiatia wòatrɔ ɖe mía Mawu la nu elabe etsɔa nu vɔ̃ kena geɖe. Zãyame la kpɔm le anyi na wò. Mawu la ve nuwò.
Mawu aɖe wò zãyame. Aƒetɔ la ŋutɔ awɔ nu nyui aɖe, nu nyui aɖe yi ke maŋlɔ be kpɔ gbe ɖe wò le agbe me.
Ebe trɔ, trɔ, trɔ ɖe míaƒe Mawu la nu elabe etsɔa nu vɔ̃ kena geɖe.
Ame aɖe negblɔ na Rajah gbɔ bena, Amen. Aƒetɔ la awɔe le agbewo me le fiẽ sia. Nutɔlia azɔ, nutɔlia.
Míaƒe ŋutikɔkɔe Mawu la ƒe nuwɔna yiwo mímaŋlɔ be o. Mm, míaƒe Mawu, ŋutikɔkɔe Mawu ya ƒe nuwɔna yiwo mímaŋlɔ be kpɔ gbeɖe o. Nɔvi. Ame geɖewo va, wokasi Aƒetɔ la, eye wotsɔ va gbe na Aƒetɔa,
eye woxɔ nukunuwo.
Mawu wɔ nu gãgã na wo. Azɔa, eɖo dziwò azɔ.
Mebe eɖo dziwò la,
be wò hã nàkasi Aƒetɔa, eye nàxɔ ɖeɖe, dɔyɔyɔ, katoto.
Mebe, Ame ka dzi wò gaɖo wo fifia hã? Matsɔe fia wò, matsɔe fia wò.
Ame aɖewo
zã ya ame eve ko.
Magagblɔ geɖewo na wò, vɔ zã ya matsɔ ame ɖeka, me ɖeka,
alo magblɔ be nyɔnu aɖe, nyɔnu aɖe.
Ye ŋkɔe tɔ Rebeka.
Ale si ye ŋutɔ va yi mɔnukpɔkpɔ yi ke Mawu nɛ ame.
eye Mawu wɔ nukunu nɛ abe aleke wohã le tɔa xɔ ge le zã ya me ene. Eye magblɔ ŋutinya na mi, gake ao, maɖe asi Rebeka ŋutɔ negblɔ nya na mi ne miase.
Enyɔ, nɔvi Rebeka, nu ka Mawu wɔ na wò le wò ayiku ƒe dɔlélea ŋuti o?
Gblɔe na mí míase.
Ŋkɔ nye tɔ Rebeka. Gbagblɔ be
eh, ayi ku do ƒo nam ƒewo sɔm va yi eye eva le kɔ abe mɔkpɔkpɔ vɔ dom ʋu dem menya le magawɔ
eye atikea atikewo zazã hã tsi kɔ nam.
eye enɔa hã le kpe ɖom edzi be e, enu yi ke me vinye toa nye mate ma agblɔe hã o. Ke nye hã mese Rebeka be yese GCK be ɖoɖo ya ŋuti eye yeyi. be Mawu ayɔ dɔ ye, yeka ɖe Mawu dzi.
Eyi ke yi teƒe ma, gbedodoɖawo dze egɔme, eye mi Mawu be amea do gbe ɖa ɖe ye ta.
O, nukunu ɖe tsɔ le eƒe agbe me.
Yeda akpe ne Mawu ŋutɔ ɖe Mawu ƒe amea ƒe agbe ta be Mawu to edzi ɖe ye xaxa ya ayi ku be xaxa yi ke le edzi ya Aƒetɔ aɖe dzo eye do gbe ɖa be Mawu nena eƒe subɔsubɔdɔa nekeke ta ɖe edzi. Enua hã gale gale glɛ be yeda akpe ne Mawu ɖe dzi si ke be ɖoɖo ya ta. Haleluya!
Mexɔe se be mi ame yiwo katã le to dzia nya xɔasi kpe sesẽ ɖe, ale bena Mawu ana be nukunui ke ɖe ava emea, ewoo, dzie wòadzɔ le. Eye Mawu ana aɖi ɖase. Magaɖe srɔ̃, srɔ̃ɖeƒe, srɔ̃tɔ ɖewo, srɔ̃tɔ ɖewo tsɔ fia mi. Ŋutinyaa a, evivi ale gbegbe, enya se ale gbegbe, eye. Maɖe mɔ ne wò ŋutɔ agblɔ na mi nàkpɔ nu yi ke Mawu dza wɔ ne wò hã le fiãsi ya.
Nukunu ɖewo lia ne dzɔa
axɔse be ɖe yele ku drɔ̃e loo alo nutɔ enya enyawo nyawo nyawoe hã.
Ŋutsu ya be ƒe akpe eve kple blave me yewoɖe srɔ̃. Dzinu ɖo ŋugbedomea?
Loko ne srɔ̃ fɔfua eƒua la ge, ne fɔfua eƒua la ge.
Eye yegblɔ nɛ be ɖɔkita be nenema ye ɛɛ ɖɔki ye ye ye srɔ̃ ne fɔfua fua ge na ɖɔkita gɔ hã ɖo kpe dzi. Ɖɔkita le ƒoƒo ma be ɛɛ nyawoe ye kpɔe be eƒua be gegea etso fibrom. Fibrom gbogbo ɖewo le ƒodome ne nyɔnua eye bebevia hã le ƒodoa me.
Ke yewokpɔ fibrom gbaŋgbaŋgbaŋgbaŋ le ƒodome na ma.
Míele kpɔ mɔ be Mawu awɔ nukunu ɖe na mí.
Eye takpekpe yi wowɔ le Abuja le ƒe ke va yi mea,
yi ke pastɔ kple esrɔ̃a mía nɔ mɔmi Kumoyova.
Tanyagbedodoɖa aɖee wòna
edoa ɖika na mí eye me aɖika yi ke va na menye be Mawu.
Medi be ɖe Mawu na be ɖe nye hã
na ana be ee vidzĩ dɔnya natrɔ gbogbo awɔ yeye ne nu efibro mɔ katã ne ƒutagbawo adzo ɖi. ne mate ŋu avo
Menɔ gbe dom ɖa be aɖikae ke le dzinyea, meɖo ado aɖikae. Ke Mawu wɔ nukunu ya nam eye bebevi ya yi ke kpɔm mi le alɔme nam ya, nyemenya lé yi magblɔ ɖo. Mawu wɔe be Fibromawo dzo eye
mete ŋu fɔ fu TV yi ke kpɔm milea le alɔme nam.
Amen. Ɖeka ɖeka, gblɔ ma se.
Ɖeka ɖeka,
o xana xɔtɔ ale fiɛsi alo notɔlia. yenye
míaƒe ŋutikɔkɔe Mawu ya ƒe nuwɔna yiwo míemate ŋu ase gɔme o. Yeremya ƒe agbalẽ tabla tɔ̃ vɔ tɔ̃ kpekpe tɔ̃lia ebe yɔm ekema ma tɔ na wò. Yɔm, ekema ma tɔ na wò. Ɖe mìɖo ŋku teƒe ya le nyatia mea? Ebe, Naneke ŋutɔ mele eme ko, ebe, Yɔm la, yɔm ko. Evelia, ebe, Ma tɔ na wò. Atɔ na wò le zã ya me. Naneke ŋutɔ ma. xe mɔ na nukunuwo le zã ya me. Haleloya! Naneke ŋutɔ maxe mɔ na ɖeɖekpɔkpɔ o. Naneke ŋutɔ maxe mɔ na Mawu ƒe nukunu gãgãwo wu be mevava le agbewo me le fiẽsi ya o, le Yesu ƒe ŋkɔ me. Yɔm, ekema matɔ na wò, maɖe nu gã ka ko, siwo mènya o la. Aa! fia wò nuyi ke mèkpɔkpɔ o, èle kpɔ ge le zã ya me. Mawu ƒe ŋutifafa age ɖe dzi me na wò. Yehowa ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe dzidzɔ ayɔ wò fũu, eye dɔyɔyɔ, nukunu, katutu le eme va ge le agbo me zã ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kpɔ kpɔkpɔ ɖe kpekpea mate. Ebe, Kpɔ ɖa, mayɔ dɔ wò. Haleluya! Eye mahaya wò, eye mana ŋutifafa kple nyateƒewo fũu, mana ŋutifafa kple nyateƒe fũu. Gblɔna be, Amen! Kpekpe wuienelia, akpa gbãtɔa, ebe Yehowa be, Kpɔ ɖa, ŋkeke li gbɔna, eye mawɔ nya nyui si megblɔ ɖe Israel ƒe aƒe la nu la na wo. Ŋkeke li gbɔna. Ŋkeke ya tɔwoe, ŋkekenyea eva ɖo vɔ. Mawu ɖe awɔ enya nyui si wògblɔ ɖe nunye la nam. Edo ŋugbe be yeaxɔ na wò gamea subɔ. Edo ŋugbe be yeayɔ dɔ wò. Ŋkekea va ɖo vɔ. Edo ŋugbe be yeana wò dzidzɔ. Ya, ŋkekea va ɖo vɔ. Ebe yeaɖe wò atsɔ nu vɔ̃ katã ke wò. Ŋkekea su vɔ na wò. Ebe ŋkeke ma yi ke le mɔ dzi gbana va ɖo, eva ɖo, fi ka wɔme ma ɖe? Wò ame ma fi ka nèle o? Ɖeɖe be ŋkekea eva ɖo, dɔyɔyɔ ƒe ŋkekea eva ɖo, gaɖeɖe ƒe ŋkekea va ɖo.
Ame sia ame si ayɔ Aƒetɔ Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ la, woaɖee, eye ne yɔ Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ zã ya, woayɔ dɔ o. Ne yɔ Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ le zã ya, Mawu yi ke medoa kpo nu oa, ye ƒe ŋusẽ medoa kpo nu kpɔ gbeɖe oa, nukunuwo le dzɔ le agbo me, le dzɔdzɔ ge hã le agbo me le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Ne nu vɔ̃ ya atsɔe ake o, luʋɔ ya aɖee, eye awɔ nukunu aɖe yi ke mèkpɔkpɔ o le agbe me. Gamɛasu loo gamɛasu o, gamɛasu, ame sia ame ne bɔbɔ ta, mamia ŋku.
Bɔbɔ ta azɔ le radioa gbɔ, namia ŋku. Ee, ebe zã ya, yɔm.
Ekema ne bia ye ta sea, yeatsɔ nu vɔ̃ ake wò, yeaɖe wò, yeana navo wò tso wò kɔkutsiwo katã me. Ebe, Nenye be míeyɔe la, ebe yeatɔ na mí, eye yeana mí ɖeɖekpɔkpɔ. Ame sia ame le radzɔa gbɔ yi ke nese mawunyaa vɔa, bɔbɔ ta nàmia ŋku.
Wò ŋutɔ nènya be yeƒe nu vɔ̃ yiwo katã yewɔna, wole bu fɔe. Eye zã ya, edi be Aƒetɔ netsɔ yeƒe nu vɔ̃ katã ke yea,
Tawò Yesu ku ɖo, ekɔe be ʋu nanyi ɖe tawò, ale bena Yesu Kristo ƒe ŋkɔ ya dzia, ne èyɔe la, woaɖe wò, woaɖe wò, atsɔ nu vɔ̃ ake wò.
Ne èle edzi tsɔtsɔke ya, zã ya, Nèle dzi be woneŋlɔe be ŋkɔ na agbegbalẽa me le fiasia.
Nèle dzi agbe mavɔ, Mawu ƒe agbe nege ɖe mewò.
Ne zã ya la, fi ka ke nèle o?
Nɔvinye, kɔ asi ɖeka ɖe dzi be ao Mawu, meva ɖo. Aƒetɔ, meva ɖo. Medi be nànam agbe mavɔ.
Medi be nàtsɔ nuvɔ̃ nywo kem. Medi be nàɖem.
Medi be aɖe nye fɔbubuwo katã ɖa. Tsi ke wɔame ma ɖe, wɔame ma yi ke le radzoa gbɔ ɖa le aƒe me
le dɔ me, fi ka ke nèle ne èse ŋkɔ nye gaƒoƒo yamea, yɔ Aƒetɔa ƒe ŋkɔ aɖe wò.
Atsɔ nu vɔ̃ ake wò, eye ana wò dzidzɔ kple ŋutifafa yi ke
akpe ɖe ŋuti na wò.
Nenye be le ɖaɣadua gbɔa, kɔ asi ɖeka ɖe dzi. Ɖo yi ne wò ɖekae le xɔ me, alo èle kɔŋdzikpa me, alo èle prizɔ̃kpa me, Viɖekpekpe yi ke mi le se miabe ŋkɔ gaƒoƒo ya me le Radio de l'Evangile le afi ka ke mi le le Togoa be du sia du kple kɔƒewo katã me la, viɖekpekpe yi ke mi lea, mikɔ nya ba siwo ɖeka dzi aɖe fia Mawu be mele edzi be nàɖem.
Asi me ke nèle kɔ yi dzia, ele ɖe fia Mawu be, Mawu, ɖem la. Mawu xɔ nam la. Aƒetɔ, ɖem la. Ebe ne yɔe be ŋkɔ la, ye la ɖe o. Gblɔ nɛ bena, Aƒetɔ meda akpe na wò. Gblɔ nɛ be, Aƒetɔ mese agbenya.
Aƒetɔ mese wò lɔlɔ̃ ƒe gbe. Aƒetɔ mese tsɔtsɔke ƒe nya azɔ meva gbɔwò. Aƒetɔ Tsɔ nye nu vɔ̃wo kem. Gblɔe nɛ be mexɔ dziwò se.
Gblɔe nɛ, Aƒetɔ, mexɔ dziwò se be Yesu ku ɖe tanye be woatsɔ nye nu vɔ̃ katã akem.
Gblɔe nɛ be wòe nye Mawu yi ke mekaa aʋa tso o, Mawu yi ke medoa kpo nu o.
Mawu menye. be eɖo tom.
Menye be eɖo tom Mawu. Mègaxɔ se be yease nane le lã me o lo, ao, wò ya xɔe se ko. Mawu, esi ke meka aʋa tso ta la, ɖeɖekpɔkpɔ ya tɔnye. Mexɔe, mexɔe. Gblɔ be, Aƒetɔ, mexɔe. Gblɔe be, Aƒetɔ akpe. Le Yesu ƒe ŋkɔ dzi mido gbe ɖa le.
Nɔ afi ma, mado gbe ɖa ɖe tawò, Fofo. fo.
Ame ya yiwo katã kɔ va si dzi yiwo bia be natsɔ yewo nu vɔ̃ ke yewo be naɖe yewo, O Mawue, medo gbe ɖa le ŋugbedodoa nua, tsɔ woƒe nu vɔ̃ katã ke wo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Medo gbe ɖa bena àna wo ɖeɖekpɔkpɔ be dzidzɔ, na wo xɔse. be esi ke wova gbɔwò la, Aƒetɔ matsɔ wo aƒu gbe o. Aƒetɔ wɔe kple wò nugbedodo la dziwɔwɔ le woƒe agbe me.
Akpe na wò be èɖe wo, akpe na wò be azɔ la agbe mavɔ Elisuwo si Domiaɖela Yesu Kristo dzi ɖo kpe dzi le ame sia ame ƒe agbe me.
Le Yesu ƒe ŋkɔa dzie míedo gbe ɖa le.
Gblɔna be Amen. Haleluya. Megbakpɔ dzo le hadzoea gbɔ.
Akpe ne Mawu ɖe wò agbe ta. Meda akpe ne Mawu ɖe mi ame yiwo katã se mawunya veve ya fiesi ya le xadua dzi ne takpe ɖe Mawu ne nyaƒe agbe ta. Nye nyame yiwo katã wɔ nyametsotso
eye mi kɔ asi dzi le kɔŋdzi kpa me alo le edɔwɔƒea alo le tsɔtsi kpa me alo le aƒea me alo le ʋu me. Fika ke ne le se mawunya veve ya. Ye nɔ tsia tsia le zã ya me be yeatsɔ yeƒe agbe na Yesu ne agbe mavɔa sue sia. Mido wezɔ na o. Medo wezɔ na o. Wezɔ va Mawu Fiaɖuƒe la me. Yesu ke eƒe abɔwo le gbɔnɔ be, Vinye, wezɔ. Vinye nyɔnuvi, wezɔ. Vinye ɖekadzevi, tugbedzevi, wezɔ. Ebe Ye, Yesu be, Vinye, wezɔ. Wezɔ, wezɔ, fiasia va Mawu Fiaɖuƒe la me. Eye nu yi ke míagate ŋu agblɔ fifi atsɔ kpe ɖe mia ŋuti la, enye be míele nɔmba eve ɖe na ge, eye nɔmba yawoa, mia ayɔ zi ɖeka zi ɖeka, eye a, ne miyɔ la, nɔvi lɔlɔ̃tɔwo la xɔ mi le ka godo, eye woa awɔ nyabiase ɖewo na mi, eye miatsɔ miabe ŋkɔwo, miabe adrɛsiwo tsɔ na. Ale bena le ɖoɖoea megbe dome la, woate ŋu akpɔ alo ale yi woawɔ aƒo to ɖo nyuitɔ na mi be wòate ŋu akpe ɖe mia ŋuti ne mia anɔ agbe mavɔ ƒe emɔ ya dzi. Ke nɔmba eveawoa, gbãtɔ
ye nye
Katomɛn Trɛs. 04.
Send all this information via SMS. 3838. Send all this Ke information via SMS.
nɔmba ya ète ŋu zɛ To this number. eye àte ma vɔa ye SMS Plus 234. tsɔ ɖo na nɔmba ya dzi faa. Ɖeka ɖeka Welcome, Daddy. me sia me la xɔe tɔsinu gblɔna be amɛ. Miracle coming your way. Nukunu ema le va gbewò me vɔ. Your catch it.
Ele xɔ tɔ wa.
Fi ka nèle o? Kɔ asi ɖeka ɖe dzi eye asi velia afi ke ele se veve lea.
Kɔ asi da asi ɖeka ɖe afi ma. Ɖo ŋku edzi be Mawu si ami na Yesu Kristo, Nazaretitɔ la kple gbɔgbɔ kɔkɔe kpakple nu te.
Haleluya. Eye wole tsatsam ke le nyuie wɔm.
Awɔ nyuie na wo zã ya me. Eye ame yiwo katã dza bosam ɖu la adagbe le wo ŋuti. Ne mi de amen kpɔ tsia vɔ koa, magblɔ nɔ be termine.
Dɔléle ma ya etermine, ma, magakpɔe o.
Esɔgbe ya? Dziƒo ya dzra ɖo ɖe ŋutiwò vɔ.
Kɔ alɔ ɖeka ɖe dzi, da ɖeka ɖe afi ke le ve wòa. Ŋku yiwo gbã la ʋu le aƒewo me. Tokuwo la se nu. Me yiwo kpli bɔ la tso Yaza zɔli afɔ ɖeka kpokpli nɔvia gbɔ. Afɔ ve mawo afa abɔ yiwo katã
agbe megale wo me o.
Ŋusẽ la ge ɖe eme.
Fibrom wo katã wodze abɔ le zã ya me.
Kɔ asi ɖeka ɖe dzi.
Ka ɖeka ɖe afi ke le ve wɔa.
Ne se amen kpɔtsia ko la, Mawu wɛ na vɔ Fofo
le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Enye lɔlɔ̃ ƒe Mawu, Ŋusẽkatãtɔ, Mawu yi ke wɔa nukunu gãgãwo, Aƒetɔ. Dokɔ wa ele kpɔ mɔ na wò.
Medo gbe ɖa be zãya kasi ame sia ame, yɔ dɔ ame sia ame le Yesu ƒe ŋkɔ me, Aƒetɔ.
Tso kaka woƒe dzodo me. va kɔ ɖo va afɔƒome, kaxaɖekpekpe, vevesese ɖe kpekpe, dɔléle ɖe kpekpe me ɖe gbe ɖe wo dzi be wonedo go le lãme na wo le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Aɖaʋa, dɔ ma, gbɔgbɔ vɔ̃ ma yi le tsaka susu na ame ma. Le tsaka susumename ma, mede se na ɖaʋakpɔgbɔ ma ne do go le mewò le Yesu ƒe ŋkɔ me.
Ŋku yiwo katã gbã, mede se na ŋku ma wo be ŋkuawo neʋu woatɔ nukpɔkpɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me.
To yewo ku aɖe yewo megaƒona nu o.
Mawu ƒe asi neka mi gaƒoƒo ya me. To yewo kua neʋu eye woatɔ nusese le Yesu ƒe ŋkɔ me.
eye medo gbe ɖa be aɖe yewo mo le babla wo ne tu eye woaƒo nu nyuie o oh, nutete le veto me akplolui eye afɔ gã ɖe afɔa lolo na mea medo gbe ɖa be dɔmɔ katã ne vɔ na mi le yesu ƒe ŋkɔ me nyame yiwo katã koko le doƒo na Eye eʋu le kɔ ɖe mía ŋuti, amewo ne kasi mi. Kɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Tsaƒe tsaƒe be dɔlélewo, abɔ ta, axatome, eklo, ame do gbe ɖe aƒetɔ be kasi wo fofo lae. gagbe le wo ŋuti, yɔ dɔ wo, kasi wo, eye nàhe dɔyɔyɔ blibo va na wo katã le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame yiwo katã ye tension lé da ɖi ya, o Mawu ƒe ŋusẽ nekasi mi. Mixɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mawu, ame yiwo katã ye wotsi kekevi me, alo wotsi anyigba. Mawu be ŋusẽ ɖe ka si mi. Mitso, mitso, mitso, mizɔ azɔli le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ ame yiwo katã gbɔgbɔ vɔ̃wo le do nuƒo na wo, mede gbe ɖe gbɔgbɔ vɔ̃ mɔ katã dzi no ƒo tagbɔ to go le lãme na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Afi sia afi nukunutɔ dzɔdzɔ, afi sia afi dɔyɔyɔ neva me, afi sia afi Mawu tu kamewo. Afi sia afi Mawu medo gbe ɖa be Kristo ƒe nukunuwo nedzɔ le ame sia ame ƒe agbe me le ɖosi dzi, miɔ dzi, ŋkɔ, megbe, nyame yiwo le ɖo tom le afi ka afi sia afi le radio dzi. Nukunu nedzɔ le agbe me na mi. Dɔyɔyɔ nege ɖe nyaƒe agbe me. Gatotowo nege ɖe miaƒe agbewo me, Aƒetɔ. Mebia be ne ne ne tsɔ le woƒe agbe me to kpe dzi fiflae. E ayi ke miagblɔ amen mamlɛtɔ ko la neva me. Le Yesu ƒe ŋkɔ dzi mi do gbe ɖa le.

Le tsɔ le saya me. Le aƒea me.
Le aƒea me.
Le radioa gbɔ.
Le xɔa me.
Le salɔa.
Akpɔ be nukunuwo. Tɔtrɔ kpata ɖe le va me. Shout a big hallelujah. Eh, hallelujah.
Woe mía dzi ne Mawu. Elabe sɔya.
Dzidzɔkpɔkpɔ be zã yi
ku yo gbã le ʋu. Bafawo le zɔ azɔli. Enye bafa tension lé wo da ɖe teƒe ɖeka. Tso zɔ azɔli.
Tso na zɔ azɔli.